amũkĩra ngeithi ciakwa mwĩroreri wa gĩkũyũ tv tabarĩra tiĩngĩ nĩ ũrĩmi na ũrĩ mũkinyanĩru tabarĩra ĩno nĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrongoria maũndũ maingĩ megiĩ ũrĩmi na mũno makĩria kũrongoria maũndũ marĩa mũrĩmi

kwĩna kwĩna andũ mararĩithia ngũkũ na no methe macini iria ingĩkorwo cikĩmateithĩrĩria thĩinĩ wa gũbura wa gũbuta ngũkũ na nĩgetha ũtũro ũgakorwo wĩ mũhũthũ Ah, na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ nĩ njereire kambuni ĩmwe ĩtagwo mũharata Food Company gũkũ ndoka nĩ ũndũ wa gũthuthuria maũndũ maingĩ gũkũ rĩrĩa ndĩrakinyire ndĩrakorire kwĩna macini cia gũthĩa irio kwĩna macini cia gũtinangia mahuti na koguo ikahũthĩria kana mũrĩmi agakorwo akĩhũthĩria ũtũro wake na nĩ ũndũ wa maya na maingĩ maingĩ rĩ ndũngĩtũcerere kana ũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera kana ũgenda kũnginyĩra no ũkorwo ũkĩtũkinyĩra through facebook nĩyo gĩkũyũ television kana ng'enda citũ ciothe cia ũkinyanĩria ndũgathiĩ haraya nĩ tondũ nĩ ngũkorwo ngĩcemania na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno na nĩgetha akorwo agĩtũtarĩria ũrĩa mũrĩmi angĩhota gũteithĩka no ndirikane mũtongoria wa bũrũri araugire atĩrĩrĩ ena maũndũ mana marĩa ararongoreria thĩinĩ wa ũtongoria wake na ũmwe wa bata mũno rĩ nĩ ũrĩmi na nĩkĩo twĩ haha tondũ tabarĩra ĩno ya ũrĩmi na ũgĩ wa gũtũcũngĩrĩria maũndũ maingĩ megiĩ ũrĩmi na mũno mũno makĩria tũkorwo tũkĩongerera mũrĩmi ũgĩ mũkinyanĩru na nĩkĩo twĩ gũkũ nĩgetha tũrongorerie macini kana ũrĩa njĩra ĩrĩa ĩngĩtũmĩka nĩgetha tũkorwo tũkĩhũthĩria mũrĩmi ũtũũro wake ndwagĩthiĩ haraya mĩtambo nĩ ya gĩkũyũ television na tabarĩra nĩ ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru

Nĩ ngũkũmenyithĩtie atĩ nĩ tũgũkorũo tũkĩnyitanĩra na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno ya Mũharata Food Company, na nĩgetha akorũo agĩtuongerera ũũgĩ na ũmenyo harĩ ũrĩmi, nĩ tondũ we nĩwe mũtaaramu mũnene thĩinĩ wa maũndũ megiĩ macini iria irakorũo igĩtũmĩrũo thĩinĩ wa ũrĩmi na nĩgetha kũhũthia ũrĩmi. Ririkana atĩ ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na nĩ njũĩ no ahũre mũhũri ũhoro ũyũ ndĩrauga. Karibu sana Bwana Kamau. nĩ kwega mũno wĩ mwega mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwega mũno Ehe. Ĩĩ. tũgakena mũno nĩ gũtũhingũrĩra mĩrango ya gũkũ gwaku na nĩgetha tũke tũthome makĩria maũndũ megiĩ ũrĩmi na ũrĩa ũrahũthĩria mũrĩmi ũtũũro wake atige gũkĩonaga atĩ akĩrĩ mũritũhĩre mũno karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru gũkũ nĩguo gĩkũyũ tv Thengiũ mũno. Ithuĩ twĩ Mũharata Food Company Limited, nĩ tũtũire tũnyitanagĩra na mũrĩmi Kenya mĩaka mĩingĩ tondũ wĩra ũyũ twambĩrĩirie mwaka wa nineteen eighty three. Kwoguo nĩ tũkoretwo tũgĩ serve customer, wakulima, aitũ mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano rĩu. nĩ tũteithanagia na akulima na gũthondeka macini cia mĩthemba yothe cia gũteithĩrĩria ũrĩmi na kũ process irio iria ciarĩmwo both mwena wa andũ na mwena wa mĩbugo yao. Tũngĩambĩrĩria mwena wa andũ, nĩ tũtũire tũthondekaga Macini cia gũthĩa mũtu, kũ kũ process kahũa, kũ process ngano, kũ process irio cia mĩthemba yothe. Ona rĩu recently tondũ thirikari nĩ ĩrenda andũ marĩage mĩanga, nĩ tũingĩrĩire macini cia kũ process mĩanga, na ndũma, na ngwacĩ, indo ciothe iria irakũrio bũrũri-inĩ. Mwena wa mĩbugo naguo, nĩ tũtũire tũthondekaga macini cia gũthĩa mahuti ta iria ciĩtagwo chaff cutters, iria ciĩtagwo silage choppers, iria ciĩtagwo corn threshers cia gũthandũra mbembe na gũthandũra kĩndũ ta mũhĩa na ndengũ iria rĩu irekĩrĩrwo mũno mĩena ya Tharaka Nithi na kũrĩa kũmũ bũrũri-inĩ. nĩ tũcithondekaga na nĩ tũ supplyaga wakulima Kenya yothe, Kenya harĩa yarũma. Focus itũ ĩkoragwo ĩrĩ mũkulima wa Kenya. No tondũ wa kũmenyeka mũno, andũ nĩ mambĩrĩirie kuma na nja ya bũrũri, kũndũ ta Somalia, Ethiopia, Tanzania kinya Malawi magoka kũgũra indo citũ gũkũ tondũ indo ciothe citũ nĩ ithuĩ tũthondekagĩra factory itũ na nĩ tũhakikicaga cina quality njega mũno nĩgetha kĩndũ gĩathiĩ kwĩ mũkulima gĩgathiĩ kĩna guarantee ya mwaka mũgima mũkulima agakorwo ena hakika atĩ kĩndũ kĩu nĩ gĩkũmũrutĩra wĩra. ũrĩa kwagĩrĩire. Kwoguo nĩ twenikarenjaga wakulima moke gũkũ gwitũ matigatinde magĩthiĩ na kũrĩa andũ mathiaga China kana India kũgũra indo ici mbeca nyingĩ tondũ indo icio ci gũkũ tayarĩ gũkũ factory gwitũ na nĩ nĩ twĩtĩkagĩria andũ moke mone ũrĩa indo icio tũthondekaga nĩgetha mamenye nĩ marathondekerwo indo njega ikũmateithia kahinda karaihu mwana kamau ingĩ ingĩ gũtinia na mĩario rĩ ah, thĩinĩ wa tabarĩra no ya ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru rĩ nĩ ngoretwo ngĩthiĩ ngacamania na arĩmi aingĩ angĩ magakwĩra ma- macini mationaga angĩ marakwĩra "Ĩ, ithuĩ tũtingĩkinyia mbei tondũ

Ah, ti mũrĩmi mũnene ũguo no nĩ mũrĩmi ũrenda akorwo ena kĩ ena macini yake rĩngĩ ya gũtinangia mahuti na rĩngĩ ndarĩ na ũhoti ũcio mũnene rĩu ngakĩũria atĩrĩrĩ nĩma maũndũ maya mothe nĩ mũreka nĩma nĩ tũrenda tũgacĩrithie ũrĩmi tũkĩgacĩrithia ũrĩmi rĩ mũrĩmi ũyũ nĩ ekũhota gũkinyia mbei nĩ ekũhota gwĩthũa hau hangĩ rũgongo atahotete gwĩthũa Eh, ingĩgũcokeria gĩa- kĩ- kĩũria gĩaku rĩ ndigwĩciria gwĩ mũkũrĩma ũrĩ woka mũharata akainũka moko matheri Oh. tondũ gũkũ gwitũ ithuĩ tũ- twĩ kuo tũcabu wakulima arĩa anini Nĩguo. na mũkulima oka gũkũ angĩkorwo nĩ tuge nĩ ta chafkata arenda na tia- na- nĩ tuge nĩ ya mbeca nyingĩ no nĩ twĩkĩragia nĩ twĩtĩkĩragia mũndũ aige deposit na icio ingĩ arĩhage kahora kahora arĩkia kũrĩha agakua macini yake kana tũkamũtwarĩra macini yake na tũtimũtigagĩra hau athiĩ na macini ĩyo nĩ tũmũheaga garanti ya macini ĩyo ya mĩeri ikũmi na ĩrĩ koguo nĩ kuonania mũndũ ndangĩgwa nĩ ũndũ wa mũharata tondũ ithuĩ wĩra witũ nĩ kuoerera mũkulima nĩgetha athiĩ na mbere macini yothe yumaga gũkũ gwitũ nĩ yumaga ĩna garanti ya mĩeri ikũmi na ĩrĩ Oh, na ngumo ĩyo ngwĩciria nĩyo ĩnginyĩire na nĩkĩo gĩtũmĩte nginye gũkũ kwa mũharatana nĩgetha ngorwo ngĩmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere nĩ tondũ he mũrĩmi ndacamanirie nake no nĩ ndonire gĩthĩi kĩnene ngĩmũria gĩthĩi gĩkĩ kĩandĩkwo mũharata tondũ ndĩrakĩona rĩtwa mũharata nĩ rĩa rũthiomi ru- nĩ rũ- nĩ- nĩ- nĩ rũthiomi rwitũ rĩ wĩna ma kiumĩte o gũkũ kenya kĩnjĩra kiumĩte gũkũ kenya na nĩ ngũgũtwara na ngwĩre harĩa ira ũkiuma ngikiuga nĩ wega nĩ ngũgĩkinya kũndũ kũu ngakĩũria kĩũria gĩakwa kĩa kerĩ ngoria atĩrĩrĩ nĩguo nĩ gwagĩthiĩ ũguo nĩ tuoka gũkũ kwa mũharaka nĩ tuona indo icio ciothe ciĩkuo mũrĩmi ũyũ rĩ ah, nĩ oka na nĩ agũra macini ĩno yake nĩ agũra na nĩ athiĩ nayo rĩngĩ nĩ yagĩa na mathĩna o to ĩyo ta ũrĩa kĩndũ gĩothe kĩũmbĩtwo na moko ma mũndũ nĩ gĩthiaga rĩngĩ gĩkagĩa na mathĩna spare parts icio nĩ arĩciona kana gũgũcoka gũthiĩ atĩa kana aturĩra hau

ũtũhũrĩre thimũ ũtwĩre nĩ gacuma karĩkũ ũrenda nĩ tũkoragwo na stocks cia spare parts cia macini ya ciothe twendagia tondũ nĩ ithuĩ tũgĩakaga macini icio na mũndũ ahũra thimũ akiuga arenda ga spare part kana no kwĩrwo ekwĩrwo atũme mbeca icio na mpesa na ithuĩ tũgathiĩ kwĩ kuria ũrĩa ũthiaga kwao tũkaneana gacuma gake na tũkamũhũrĩra thimũ tũkamwĩra nĩ twatũma gacuma kau nake atũhũrĩre thimũ akanyita tũgacoka tũka- tũ- tũkoya bundi ũrĩa wake tũkamwĩra ũrĩa egwĩkĩra gacuma kau macini nĩgetha macini ĩthiĩ na mbere kũngĩkorwo hihi bundi ũrĩa wĩ kũu ndarĩ na ũgĩ ũcio wa gwĩkĩra gacuma kau bundi witũ nĩ oimaga gũkũ agathiĩ kũrĩa macini ĩyo ĩrĩ na service ĩyo tũheaga mũkũrima wothe wĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona angĩkorwo wĩ kũndũ kũnene ta lamu kana mpeketoni kana mombasa kana homa bay o kũrĩa ũrĩ nĩ ũgũtũmĩrwo bundi na ti ũndũ mũnene tondũ bundi no kũhaica ahaicaga mbathi hwaĩ-inĩ akarara agĩũka agakũthondekera macini yaku na agacoka agacoka gũkũ wĩra-inĩ koguo nĩ tũhundumiagĩra andũ othe kenya harĩa yarũma hakoragwo na njĩra ĩngĩ nyonaga ta rĩu rĩngĩ nĩ tũkoragwo na monanio ma ũrĩmi rĩngĩ tũgakorwo twĩna monanio ma ũrĩmi thĩinĩ wa gũkũ gũkũ nairobi kana kaunti ingĩ tuge ta mombatha naikuru na kũu guothe no ũkorwo hihi kwĩna arĩmi makoretwo magĩthiĩ rĩngĩ monanio ma ũrĩmi hĩndĩ ĩyo hihi rĩmwe nĩ mũkorwo mũgĩthiĩ monanio ma ũrĩmi Eh, nĩ tũtũire tũthiaga shows ciothe cia agricultural society of kenya ask especially iria national shows ya nairobi tũtitĩraga ya mombasa tũtitĩraga ya eldore tũtitĩraga na ya gĩthumo tũtitĩraga icio nĩ tũthiaga regularly nacio ici ingĩ nĩ tũtwaranaga nacio iria tũkuonania tũtiĩrĩga gũthiĩ tũgathiĩ tũbangĩte na nĩ tũcokete tũkongerera he organizations ciĩkuo bũrũri-inĩ ta kenya livestock producers association nĩ tũcokete kũnyitanĩra nao na makanitha tũkanyitanĩra nao rĩrĩa mara organize shows nĩ tũthiaga shows mũno mũno mũno nĩgetha tũ na shows ici tũthiaga gũthomithia akulima tũkamathomithia tũkĩmeraga kũrĩa tũkoragwo tondũ tũkoragwo nairobi na tũkoragwo mombasa tũkamathomithia nĩgetha rĩu mũndũ agĩũka kũgũra macini nĩ egũkorwo already acagũrĩte macini ĩrĩa arenda gũka kũgũra gũkũ kwanoka hihi mũndũ kana mũgũri ũrenda hihi kũgũra macini macini tuge hihi oka akũ agũtarĩria macini yake kĩrĩa oki kĩrĩa ararĩma na kĩrĩa kĩenda gũtũmĩra harĩ macini ĩyo agoka aka- aga- agakorwo akĩmũtarĩria kĩrĩa arenda no hihi mũgacoka mũkona hihi ah, kĩrĩa arenda gĩtiratwarana na kĩrĩa arathi na tuge nĩ mbembe arenda gũthi gũthĩa no hihi aragũtarĩria ũhoro wa macini ta ya mũthokoi Kwona ũkahi customer ta acio na kwĩna customer ta ũcio kana mũgũri ta ũcio rĩ, nĩ mũmũheaga mataro ma ũrĩa egũthi gwĩka kana macini ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthi kuoya na ũrĩa egũcoka athi ageke na macini ĩyo? Ee, nĩ gũkaga andũ akulima mĩthemba mĩingĩ mũno gũkũ gwitũ tondũ wa nĩ tũikarĩte kahinda kanene mũno, kwoguo kũrĩ mũndũ ũgũkorwo ena thĩna wa kĩndũ kĩna,

yaruta wĩra tondũ tũtingĩgĩkwenderia macini ĩtekũruta wĩra ta rĩu ingĩheana mũhano harĩ customer ũrokĩte akĩenda gũthĩa ah, makoni ma mĩtĩ momithĩtio tũtinakĩmũria rĩa renda gwĩka na, ma, na makoni macio no nĩ tũramwĩrire makoni macio nĩ tũgũthondeka macini na tu- tuthie nayo na turagwitia eh, sample tuthie mahuti ma- ma- makoni macio riu twathia na moka uria arenda ri riu niguo tugagĩikara thĩ rĩu nĩgetha tũkĩmwenderie eh, macini na to macini ĩyo ĩkoragwo ĩ ya mbere nĩ tũmĩendagia raithi mũno nĩgetha ĩgata- ĩthiĩ tarĩ mũhanũ rĩu na nja tondũ no ũkorwo kũrĩ andũ angĩ makorwo makĩenda macini ta icio na matiũ kũrĩa ingĩũka Nĩguo. koguo nĩ twĩkaga ũguo Wow. hau nĩho ngũhinyĩrĩria mũno hau ha raithi na gũkorwo mũramahe kĩndũ kĩna quality na raithi tondũ ithuĩ kenyans twĩ gathĩna kamwe ga gũkorwo nĩ twendete indo tũkuona na njĩra ya raithi no ningĩ ngaririkana wega atĩ no twendaga kĩndũ kĩna quality handũ hangĩ itangĩenda gũgũtigithĩria ũtanatũtiga-rĩ Ah, he undu nyendaga kuriria murimi tondu murimi ari na kuria ni ara- ni arabatara nie ndimuririe kiuria na nigetha gikorwo ikimukinyira ingikorwo nie ndi ta murimi ndire na uhoti wa gukorwo gwakwa kwina thitima ri no ngurima na macini ici cianyu kana no nguhota guteithika na macini cia muharataitha cia gutinangia mahuti cia guthia mbembe cia muthokoyo na kwe ndaiguite ni kuri nginya cia kuruta makore ma njugu no iku no ngukorwo ngiteithika kweli